Mark, x'kien eh, l-inspirazzjoni jew l-inkwiet ewlieni li wassal biex twaqfet BirdLife Malta? Aha, l-għu għet jridu nżommu f'moħna li jett nitkelmu dwar iktar minn 60 sena ilu, ġvi fil-1962, kienet waqfet, dak iż-żmien għas konna BirdLife Malta, konna l-Malta Ornithological Society. U l-isem tan-nofs huwa importanti, ornithological, għax tfisser l-istudju tal-għasafar. Ġifieri meta kienu kreaw din l-organizzazzjoni, grupp ta' ta' nies li kienu jħobbu n-natura dak iż-żmien, illum ħafna minnhom ħallewna ukoll, l-għan prinċipali tagħhom kien isma' Malta hija gżira fil-Mediterran, l-għasafar ipassu regolari, tajjeb li nibdew nistudjawhom, xjentifikament jiġifieri, għaliex dak ittina s-saħħa. l-informazzjoni ta' kif imbagħad nipproteġuhom. U allura huma l-intenzjoni tagħhom kienet illi l-intenzjoni li f'Malta jibta' jkun hawn protezzjoni, jiġri qed nitkellmu dwar żmien fejn il-liġijiet kienu qabel l-indipendenza, jiġri qed nitkellmu fejn il-liġijiet kienu għadhom qed jiġu mfassla, jiġri dawn kellhom viżjoni kbira ehm, ta' se jkun hemm bżonn fil-pajjiż tagħna fejn jidħol rigward il-protezzjoni tan-natura, però focus partikolari fuq l-asafar. Mhm. U l-focus tal-għasafar, dan punt importanti, għalina mhux għax aħna l-għasafar u l-għasafar biss, imma għax l-għasafar huma tip ta' annimal li huwa indikatur, jiġifieri jurik kif sejra n-natura kollha. Jiġifieri jekk aħna qed nistudjaw l-għasafar, minnhom nindunaw kif inhu l-ilma, pereżempju, jekk hux mielħ ħafna, jekk hux, jekk għandux xi tossiċi, jekk għandux nutrijenti tajbin jew ħżiena, skont mill-ikel li qed jieklu. Jiġifieri hemm ħafna studji tal-għasafar li huma, li jtina informazzjoni dwar kif sejra d-dinja llum il-ġurnata. Jiġifieri l-climate change, pereżempju, xi ħaġa li hija llum kulħadd jitkellem fuqha, ħafna studji li jsir fuq il-climate change huwa wkoll fuq l-għasafar. Għaliex huma jindikawlna li qed tinbidel il-klima għaliex qed naraw l-għasafar iktar kmieni, pereżempju, meta jpassu, minflok qed jistennew biex ipassu lejn ir-rebbiegħa, qed narawhom jiġu kmieni. Għaliex? Għax qed ikun hemm ħafna iktar sħana fl-Afrika, u allura jibdew jitilqu lejn lejn in-Nord iktar kmieni milli kienu qabel.
U għal min forsi ma jafx eżatt ix-xogħol ta' BirdLife Malta, kif kif tiddeskrivi xogħolkom eh, f'kliem sempliċi? Ara, illum il-ġurnata x-xogħol huwa vast ħafna. Ġifieri għandek dak ix-xogħol li nagħmluh direttament mal-ambjent, jiġifieri l-konservazzjoni, mela qed nitkellmu dwar ir-riżervi naturali li għandna fejn hemm management plans għal ta' posta li aħna obbligati bħala pajjiż imma anke ovvjament bħala organizzazzjoni li qed immexxuhom li naderixxu magħhom ħalli nkunu ċerti li l-ekoloġija ta' kull sit tiġi priservata. Dika parti żgħira. U mbagħad għandek ukoll l-aspett ta' tal-konservazzjoni tal-istudju tal-għasafar, jiġifieri kemm studji li nagħmlu mal-gvern biex jibgħat rapporti lill-Unjoni Ewropea, pereżempju, bħala obbligu ta' membru stat fl-Unjoni Ewropea. Dawk nagħmluhom aħna l-istudji tal-għasafar. U ovvjament ir-riċerka li nagħmlu aħna speċjalment fuq l-għasafar li jbejtu f'Malta. u l-għasafar tal-baħar. Fil-fatt, m'ilux il-Gvern għadu kif ħareġ siti partikolari bħal Gżejjer ta' San Pawl eċċetera li għandhom jiġu protetti minħabba l-istudji li għamilna aħna. Dik hija l-konservazzjoni, imma mbagħad għandek in-nies li huma parti min-natura wkoll. Allura tajjeb li aħna nfasslu strateġija biex naħdmu ma' tfal tal-iskola, għandna programm interessanti ħafna dinja waħda, fejn it-tfal jiġu mhux jitgħallmu biss fuq in-natura imma jitgħallmu ġon-natura, jesperjenzaw in-natura. Għax ovvjament meta inti tinduna kemm hi sabiħa n-natura u tesperjenza, awtomatikament tkun trid tipproteġiha. U l-iktar ħaġa li ngħallmu lit-tfal hu meta nippruvaw nuruhom illi meta inti tmur fl-ambjent naturali, Inti ġejt mistieden minn dik li ngħidulha Mother Nature, l-omm tan-natura. U bħal meta tmur għand ħabib tiegħek id-dar tiegħu jew jew ikollok parti għand xi ħadd, inti u ħiereġ ma tgħidx ara kemm hu sabiħ dak il-vażun ħa nieħdu miegħi, ma taqtax fjura min-natura biex toħod għad-dar, eh, ma tħammitx kemm jista' jkun jew jekk tħammeġ għax naturalment jekk kilt tipprova tgħin fit-tindif u tnaddaf int ukoll. U dak huwa Huwa mod tajjeb ta' kif it-tfal jindunaw illi u japprezzaw illi n-natura mhix qed hemmhekk biex nieħdu minnha. Forsi kultura li writna tul iż-żminijiet minħabba l-istat ekonomiku fl-antik li aħna rridu nieħdu ħafna min-natura, imma illi għandna naħdmu u ngħixu s-sinerġija man-natura. Imma mbagħad ukoll ikollna ħafna xogħol ma' NGOs oħra ambjentali biex nippruvaw f'dal-pajjiż ikollna Gvernijiet, ikunu min ikunu, b'kuxjenza lejn l-ambjent naturali, ħalli meta jfasslu l-liġijiet, meta jfasslu l-pjan ekonomiku, jieħdu in consideration il-bżonn li jkollna natura b'saħħitha għall-ġid ta' kulħadd, speċjalment għal dawk in-nies illi m'għandhomx ir-riżorsi jew is-sitwazzjoni finanzjarja li meta jridu break jaqbdu jsiefru. Din hija xi ħaġa soċjali, ġifieri dawk in-nies li forsi m'għandhomx dawk dak iċ-ċans li jsifru barra minn Malta għandhom ikollhom il-lok li jmorru fin-natura Maltija biex jistrieħu huma wkoll. X'inhi l-ikbar storja ta' suċċess li intkom kburin biha hawnhekk fil-BirdLife? Aha, jien naħseb illi hemm Hemm numru. Eżattament, daw il-gawwi huwa wieħed mill-iktar l-iktar asfur komuni f'dan żminijiet jiġu mill-Ewropa kollha, eh, speċjalment tal-Vant, ehm, u jqattaw ix-xitwa ix-xitwa f'dan il-post fis-Salina. Ma ah, bażikament l-ikbar suċċessi tal-BirdLife kważi kważi huma dak kollha li semmejt bħala sezzjonijiet ta' x'nagħmlu, dik li ngħidu il-bird's eye view tal-birdlife kollha, tipo, jiġifieri kemm is-suċċessi li kellna fil-konservazzjoni, fil-mod ta' kif qed immexxu r-riservi tagħna. Anke rbaħna unuri tal-mod ta' kif qed immexxu r-riservi f'pajjiżna. Jiena naħseb all in all diffiċli biex naqbadlek l-ikbar suċċessi għaliex kollha fihom il-valur u naħseb li we're on the right track on all lines jiġifieri. U x'inhi l-ikbar theddida li tara għall-għasafar bħalissa u fejn tara BirdLife għaxar snin oħra, ħames snin oħra? Sewa. Ara, jekk hemm xi ħaġa waħda żgur hi li l-BirdLife illum il-ġurnata għadha relevanti. Issa NGO tiġi kkreat għax ikun hemm gap fis-soċjetà, jiġifieri kieku l-għasafar ikunu protetti kif suppost, hemm l-infurzar kif suppost, in-nies qed igawdu l-ambjent naturali, l-liġijiet ta' pajjiżni huma kif inhuma, Jista' jkun li l-BirdLife ma jkollhiex bżonn teżisti iktar, jiġifieri kważi kważi l-għan tagħna hu li ma jkunx hemm bżonnha iktar fil-pajjiż. Ma naħseb illi sa għaxar snin oħra ħa jkun hemm dan il-bżonn li aħna nibqgħu ninsistu fuq il-viżjoni u l-missjoni tagħna llum. Naturalment l-ikbar theddida li għandna fil-pajjiż jibqa' l-kaċċa illegali fuq għasafar protett u wkoll l-issue tal-ippjanar. Issa aħna pajjiż żgħir, allura l-ippjanar huwa iktar importanti. Għax pajjiż żgħir, siġra, tiswa ħafna iktar minn siġra li hemm taħt l-Alpi fl-Awstrija jew fil-Ġermanja. Għalina l-kosta hija ħafna iktar importanti mill-kosta li għandha l-Italja, għax għandha ħafna. Aħna għandna ftit. Allura rridu nesiġu li l-ippjanar u l-preservazzjoni ta' dak li għandna wirt naturali, Jieqf hemmhekk, għax il-wirt naturali huwa wkoll wirt ta' esperjenzi tan-nies, huwa huwa dak li jagħmel lilna bħala Maltin. Ma nistgħux nitilfu dak li jagħmilna Maltin ukoll. Jiġifieri dawn huma punti importanti. Erġajna wasalna ħin il-qari.